Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi dördünji fewralyndan bäri Russiýa Ukrainadaky alyp barýan ýurtbasar harby hereketleri üçin ýiti esger ýetmezçiligini çekýär. Esger ýetmezçiligini bolsa işçi migrantlaryň üsti bilen üpjün etmegini dowam edýär. Bu bolsa hakyna tutma işinde Afrika ýurtlary bilen bir hatarda Merkezi Aziýa halklaryndan hem doldurylýar. Şol bir wagtyň özünde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda türkmenleriň hem paýy az däl. Bu hakynda hukuk goraýjy guramalar şeýle belleýärler, Human Rights Watch şeýle belledi, Russiýa Federasiýasynyň Merkezi Aziýa ýurtdaşlaryna migrant ýigrenji, Milletparazlyk we üstünden güýç ulanma, şeýle hem basgy etmeklik, deport etmeklik gorkusy üstünden Ukrainadaky ýurtbasar söweşe zor bilen Russiýanyň Goranyş ministrligi bilen şertnama baglanyşmaga mejbur edýärler. Biznes we adam hukuklary merkezi hem şeýle belläp geçýär, Merkezi Aziýadan gelen işçi migrantlary

Hukuk goraýjy Aleksandr Kim şeýle belläp geçýär, Reýdleriň dowamynda polisiýa bikanun migrantlar we resminamalarynyň möhleti geçen adamlary saklaýar. Olara türme ýa-da deportasiýa bilen haýbat atýar. Migrantlara garşy toslama jenaýat işleriniň gozgalýandygyny, bu ýagdaýdan soň olaryň öňünde diňe bir ýol, fronta gitmek galýar. Muňa meňzeş wakalar has köp. Emma bize edilýän ýüzlenmeleriň sany azaldy. Ýöne bu ýagdaýyň sebäbi reýd wagtynda olaryň telefonlarynyň derrew ellerinden alynmagy bilen baglanyşykly diýip pikir edýärin. Bu bolsa maşgalasy ýa-da ýardam soramak isleýän beýleki taraplar bilen habarlaşmagy mümkinçiliginden mahrum edýär. Şeýlelik bilen kömek soramaga edilýän synanyşyklaryň öňi alynýar. Graždanin Türkmenistana i eta buvşi waýennoý služb.
Muňa mysal edip türkmenistanly ýurtdaşymyz şeýle aldawa we zorluk bilen söweşe ugradylan Toýly Ýazberdiýewden we Yhlas Ataberdiýewden habar ýokdur. Rüstem Annaweliýew, Şükür Hamanow, Muratjan Jumanazarow ýaly ýurtdaşlarymyz bolsa Şu günki gün ukrain tarapynda ýeşirlikdedigi bilinýär. Ýaşamak isleýärin atly ukrain proýektiniň we Werstka rus media guramasynyň maglumatlaryna görä, Russiýa tarapynda söweşýän türkmenleriň sany ýüz ýetmişden üç ýüz altmyşa ýetdi. Bu statistika sen salsak, intäk bilinmeýän ýitgileriň has köp bolmagy çak edilýär. Türkmenistanda ykdysady betbatçylyk we adalatyň ýoklugy sebäpli ýurtdaşlarymyz janyny saklamak üçin gazanç gözleginde Russiýa çykmagyny dowam edýärler. Türkmenistan režimi Halkyň öňündäki borçlary bolan ýurtda konstitusion gurluşyny diri tutmak, adalatly hukugy dikeltmek, ýurtdaşlary dünýä standartlaryna laýyklykda bilim bilen üpjün etmek, ykdysady reformalary girizmek ýaly özgerişleri yzarlamak ýerine, Asuda asman atly ýalan propagandasyny dowam etmekligi makul görýärler. Türkmenistany dolandyrýan režimiň bitaraplyk propagandasyna garamazdan, şunuň ýaly akyldan uzak hereketleriň üsti bilen hem Türkmenistan watandaşlaryny Russiýanyň basybaljylykly urşuna tarap itýärler. Şunuň ýaly türkmen halkynyň maşgala institutyny hem bozuk ýagdaýda tutup, ýurduň demografik gurluşyny ýykyk ýagdaýda tutýarlar.